Hi guys, uh, my name is Sir Daniel from Quality Lecture Lesson. So today we are going to revise bepa ratakabva kunyora raJune 2016 as our revision so that everyone anoona paakatadza paakakanganisa panoda kukorektwa vanoda kuita maonline lesson munondibata panhamba dzangu dzinoti 0 771 324 378 also maphysical lessons ndowanika mukorobra north number 1779 in korobra north so vanoda kuverenga mainstructions you can read the instructions because mainstruction akakosha zvisingaiti kana munhu achida kunyora bepa this is june 2016 paper 1 uh, eh, general certificate of education ordinary level zimsec let's get started number one iri kuti yo evaluate number one yedu iri kuti evaluate panapo

so on this one firstly unofanira kutanga wameka shuwa kuti every term uh, every number iripo yaita an improper fraction ndo zvatinofanira kutanga tameka shuwa izvozvozvo every number yatiinayo ngaiite an improper fraction meaning to say panapo inenge yakuita iyo uh, eh, 4 times 5 plus 1 inotipa 21 over 4 divided by

toiconverta yoita a multiplication sign and then after tadaro the next thing tinoconverta this fraction iri pamberi pedivision sign iyi yoita upside down kureva kuti inoita 21 over 4 multiply by 2 over 7 and then kana tadai so under multiplication manje tinobvumidzwa kudivida any numerator and denominator

kureva kuti panapa toita kungomultiply numerator by numerator and then denominator by denominator 3 times 1 towana 3 2 times 1 towana 2 saka final answer yedu for this one two marks dzedu dzaibuda isusu kana tikanyora answer yedu 3 over 2 kana kuti 1 and a half even ukanyora 1 and a half akazvimiririra hazvina problem so this was number one for us amene kana paana nemubvunzo please feel free kuzondibvunza wese anenge aine mubvunzo for june uh, eh, 2016 first question ndo zvayaida first question yaida edition yaida kuti munhu azive kueda madecimals also nesubtraction yacho ndatinongoshandisa same concept and then item b yaida division yemafractions zvakauya zvakapusa izvi toenda panumber two number two yanga ichiti iyo number two iri kuti express 31 koma 095 31 koma 095 yobva yanzi iri kuda kuexpresswa to two decimal places anonzi madecimal places manumbers ari kuseri kwekoma ndo anonzi madecimal places manumbers ari kuseri kwekoma so number iyi yakadai so ine three decimal places 1 2 3 iri kunzi ini ndakienda ku two decimal places we are going to count two numbers dzataudzwa nequestion 1 2 totarisa the next term which is the third term the next number is this number 5 and above or it is less than 5 I'm sure mutemo werounding off takabva nawo kuprimary everyone understand that kuti kana number yedu ikangoita 5 and above it means inoeda 1 kumashure

because pakuzoti iede ka one apa kanogona kunga avhiringidza vanhu ikani to two decimal places kuya kuverenga kuti one two totarisa the next digit it is more than five so weare going to add one panapo kureva kuti inotibudira iri 23 koma 04 ndoinenge iri anza yedu iyi ndazongoitawo just kuti iite backup this one kana munhu asina kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei padecimal place apa so our first answer for this one yange iri 31 koma 10 31 koma 10 and then toenda paitem uh, 2 item 2 item 2 iri kuti to two significant figures iri kuda same number 31 uh, koma 095 iri kudiwa iyo kuti iende to two significant figure so mutemo wesignificant figure manje significant figure inotanga kukaunda patinotanga kuona the first nani zero digit kana ndichiti first nani zero digit ndiri kuti inini significant figure inototanga kuverenga pano pana 3 apo ndo patinotanga kuverenga kuti 1 2 because significant figure inoti iyo patinotangira kuverenga kana tichida kuita counting yemasignificant figures is from the first nine zero digit inani zero digit inumber iri more than one more than zero i mean inumber iri more than zero sa hapana patiri kutotanga kuona three toatati one kureva kuti tatione two significant figures ipapa one two the next digit is less than 5 so it means haina na effect kumberi uku answer yedu inongoramba iri 31 zviri kumberi kwese uku zvinova zvatongopera zvakadaro saka item b yairi kutibuditsira 31 as our answer so pana ndiri kutaura naye manani zero digit ndiri kuti chiinini ndiri kuti inini pasignificant figure tikaita mats inenge yakati 0 koma 00 317 eh, yobva yanzi to two significant figures zeros before anani zero digit are not significant they are not considered to be significant so number iyi counting yedu yemasignificant figures number iyi yakatodai so ine three significant figures these zeros are not counted so kana taakuda isusu kuti tikaunde masignificant figures tinotoya kutanga kuti one two totarisa the next digit which is more than five ichauya kueda pana pa one kureva kuti ansa yedu inenge yakuita zero koma zero zero 31 to two significant figures this one inobuda yakadai so inoita 0,0031 to two significant figures so pasignificant figure panoda kungwarirwa nayoyo yema0 digits nemanani 0 digits 0 digits nemanani 0 digits zvinoda kungwarirwa zvakasimba pasignificant figure ipapa so this one inobva yapera yakadaro also chimwe chinhu chakakosha chinoda kuzikana ndechekuti

are considered to be non significant haasi significant iwayo they are not significant right handei pa next uh, item b item b iri kuti yotipe 7 over 30 7 over 30 as a recurring decimal recurring decimal kureva kuti changodivida zvatakaitirwa kuprimary zvatakadzidziswa kuprimary zvaya a recurring decimal fraction tiri ngoya panapa tati 30 into 7 inobuditsa 0

3 remainder 10 because icharamba ichingobudisa 100 chete 100 3 remainder 10 3 remainder saa ndo pari kuuya concept yerecurring kuti recurring decimal ndo pari kundouya concept yacho yekuti recurring ipa iri kuramba ichidzokorodza same digit ndo kunonzi kuita recurring iko mats inenge iri kuramba ichidzokorodza same digit decimal uyu so tichingonotisa that one tinobva tayata taisaka doti pamusoro apa so inobva yabuda iri 0 koma 23 nekadhoti padenga kureva kuti ndo inenge iri erecurring decimal yedu iri kuratidza kuti 3 acharamba achidzokorodza ndo zvazviri kureva izvozvo kuti 3 wedu acharamba achidzokorodza ndo zvazviri kureva 0,23 so that was it for number 2 number 2 yanga iri kuda knowledge yemadecimal place significant figure also nerecurring decimal kana paina nemubvunzo please feel free kuuya kuinbox mondibvunza kuti ko apa zvakafamba sei ko apa zvakafamba sei munobatsirika kana mukadaro munobatsirika kana mukadaro also mukaona pane ndaita era chandoziva chandisingafe ndakaita era iera yeexplanation hazviite but manumbers just because ndiri kutongowekawo paper iro riri rakatoda iso panogona kuita pandiri kutaura two ndobva ndanyora three zvinowanikwa izvo but explanation error hazviite ndingatoita error yekunyora nhamba isiri iyo pandiri kuda kunyora four ndo brain dzongo that one is a common error inowanikwa iyoyo but ukatoiona futi you are free kuuya kuinbox wangu unibvunza kuti kwaapa zvakafamba sei apa ndo handakutsanangurira right tobva taenda paitem number three number 3 iri kuti it is given that 0 koma 1 a 0 koma 1 koma 8 koma 27 yobva yati dash is a pattern state the next term of the pattern hanzi taura next term of the pattern pano next term of the pattern pattern yekuolevo inongoda kuona chete kuti zvii zviri kumboenda nezvimwe zero 1 8 uh, 27 yobva yati dash hazvongoda ah, kuonera ku olevo hakunana zvakambonyanya zvinoda kushandiswa akuti hatitombotaura zvemaformulas normal at olevo kungoona kuti pattern yangu iyi iri kumbofamba sei pattern iyi tikaitarisa

right 64 eh, ndo next term yedu ipapapa next term yedu ndi 64 saka apa pa vasingadi kumbonyora maanzi akawanda kana panzi next term hapana kunzi next terms right a length h measured to one decimal place is given as 9,5 centimeters 30th limits 9,5 centimeters

thats the lower limit kana uchida kuwana lower limit iwe unongomeka shuwa kuti panhamba yawakapiwa iyoyo manumbers aripo ngaanangane nazero kwekupedzesera pezero ndokunoenda 5 iko and then malimits anowanika through addition and then anowanika through subtraction lower limit is subtraction upper limit is addition lower limit tiri kurevei tiri kureva isu kuti 9 comma 45 is the smallest digit that we can round for us to get 9 comma 5 thats why tiri kuti 9,45 is less or equal to h of which h wedu ndo 9,5 so the smallest digit that we can round for us to get 9,5 ndi 9,45 takuda kuziva the upper limit yacho but isina or equal to kura kuti inenge iri upper but tichida manumbers are less than that upper limit toita kuti isusu upper limit upper limit is equals to

kuone decimal place anotangira pana 9,45 but anofanira kunge ari less than 9,55 ndo anonzi malimits iwayo ndo zvinhu zviri kungobvunzwa chete very very simple and straight forward hapana chakaoma ipapo kana paine ane mubvunzo anozouya tichimutsanangurira zvakakwana right factorization on number four factorization for number four number four ine difference of two squares pekutanga x squared minus 1 over 36 ndogara ndichiudza vana vechikoro ma o levels kuti chinokuratidza kuti une difference of two squares chii chekutanga concept yefactorization inonzi difference of two squares inotokuudza kuti difference of two squares difference it means subtraction kuti difference zvinoreva kuti subtraction subtract find the difference between 10 and 7 zvikureva kuti subtracta 10 na 7 so the difference of two squares zvikureva kuti we need the difference of two square numbers what is a square number a square number inumber yese ine square root saka chekutanga chinofanirwa kuratidza kuti hapari kushanda concept yefactorization inonzi difference of two squares chekutanga is the subtraction sign hakuna difference of two squares inoya yakati x squared plus hazviite subtraction sign chechi two left side neright side zvese zvofanira kunge zviine masquare numbers to show that pari kuda kuitwa pari kuda kutsvagwa the difference of two squares the difference of two square numbers so panapa kuti tinyore anza anza yedifference of two squares hainetse apa ndandingotsanangura hangu kuti unozviona sei kuti pane difference of two squares apa ndaa kuti tichinyora ansa yacho ansa yacho hainetse kungonyora square root pekutanga square root pechi2 and then mabrackets edu twataaita ari mairi tichisiyanisa masai kureva kuti pana pasquare root yax squared kuti pabude x squared tinoti x times x so it means the square root of x squared ndix minus square root ya 1 over 36 ndo 1 over 6

right eh, ndo inenge iri ansa yedu iyoyi x minus 1 over 6 nax plus 1 over 6 so difference of two squares hainese kuwana ndavazvitaura ndazvitsanangura chekutanga you need to make sure kuti difference of two squares yako eh, but pane imwe yandakamboona inoda kungwarirwa let me just work it pasida uh, eh, yanga yakatiyo 9 x squared minus 36 this one ukangomhanya kuti difference of two squares unonyura kunyora chaiko chaiko of course 9 ane square root x squared ane square root 36 ane square root and there is a negative sign but haisi difference of two squares is straight straight thus the reason why maquestions efactorization akanzi factorize completely panogona kuuya pakabatana two types dzemafactorizations apa pari kuda tanga paitwa general factorization yekufactor out 9 kunze tosara tiina x squared minus yeah, 4 kuti tanga tafactor out 9 kunze 9 is a common factor 9x squared na 36 9 is common because anopinda kwese asingasiye remainder after that mukati mebracket ndo maakuzosara difference of two squares kureva kuti ansa yedu inoti 9 open bracket x minus 2 yobva yati x plus 2 saka panoda kungwarirwa ipapapa kuti before usati wati this is difference of two squares check kuti hapana here common factor kubva pekutanga kusvika pekupedzisira this one also applies even ukanzi ita factorization equadratic factorization here unototanga wacheka kuti hapana here ecommon factor from the first to the last hapana here ecommon factor other than one mets yako kuti uite another type of factorization panofanira kuita common factor one chete ukatoona patoo two years ecommon factor factorize that two out so that unoita uh, working dzako zvakanakanaka so this one eh, ndo mawekera inoitwa inonzi difference of two squares ndakuwekera yanga iri papepa penyu also ndikazokupai futi this one yekuti haufani kungomhanya ungoti 3x minus 6 na 3x plus 6 zvatowrong also pafactorization ukaona waita that one yekuti unoita bracket rekuti rinenge rakati 3x plus 6 so mukati mebraketi muine icommon factor 3x plus 6 mukati mebraketi mowanika icommon factor ziva kuti samwe samwe pane pawavhiringidza kumusoro revise your work udzokere kuona kuti ndepapo wakanganisa because pafactorization hatifanire kuita bracket rine common factor mukati maro it means kumusoro pane zvaunenge wavhiringidza anyways remove brackets and simplify number 4b remove brackets and simplify open

tobva tati plus b open bracket 5a minus 3b ndovamirira zvinoita izvi kurava tiri kuti the first term multiplies the second bracket and also the second term multiplies the second bracket after that takuto multiply im sure everyone akaita algebra anoziva kuti 4a times 5a tinowana 20a squared

a squared minus 7 ab minus 3b squared unenge watopedza masports kana wadai so watouraya 3 marks dzenumber 4 dzatopera so kana wadai so unenge watone 12 marks ipapo because each question yataita ine ma3 marks ka from 1 to 4 so this one kana paana ane mubvunzo anondibvunza zvekare bracket expansion hapana kachakaoma kungomeka shuwa kuti iwewe every term in the first bracket multiplies the second bracket ndo zvaunongomeka sure and then wapedza wobva wadhina nemalike terms unonge watopedza metso watogona chikoro right taakuenda panumber 5 number 5 ndeye simultaneous equation simultaneous equation i am going to use that method yamunofarira sterek vana vechikoro inonzi iyo the method of elimination 6y minus 3x is equals to 1 3x plus y is equals to 13 right this method inofarirwa nana echikoro vakawandisa this one majority yevana echikoro inofarira this method pakusolva eh, masimultaneous equation but chamunofanira kungwarira manje inyaya yekutopiwa maths dzakapesana like iyoyi yekuti equation 1 neequation 2 dzakasiyana order this one the first variable ndy but on this one the first variable ndyx on this one second variable ndo x panapa second variable ndo y panoda kungwarirwa ipapo zvakasimba because 6y 3x 3x 6y pakufanira kuitwa rearrangement on one of the equations so that my equations anobuda akafanana so ini im going to rearrange equation 2 because ine maeditions hainetse saka ndichati 6y minus 3x is equals to 1 ndoya panapa ndotangaona y y plus 3x is equals to 13 ndaita rearrangement maequations angu kana adai so ane same order ndaane maequations ane order yakafanana nawo hapana chichanetsa why because kana maequations akaita order yakafanana you are now able to eliminate one of the variables of which under elimination tinoti variable inofanira kueliminatwa ivariable inenge iine macoefficiency akafanana whether akasiyana sign hazvina na basa chero sign ikange yakasiyana like on this one macoefficiency ax ndi 3 na 3 but this one is negative 3 this one is positive 3 macoefficiency iwayo kana akange akafanana but osiyana sign

and then we divide both sides by 7 divide by 7 inobuda iri y is equals to 2 y anenge achibuda atori 2 first value tatoiwana wakutobvumidzwa kuti ouya kunyora kuno kana utori maexam ndoti y ndi 2 kunze kuti kana uchizoda kuprova zvako because tiri kuti kumaequations kunoprovika kuti uone kuti mahanzi awabuditsa ndiwe chaiwo chaiwo here kana kuti haasi y is equals to 2 uh, eh, wapedza kuwana the first value wakuenda pasubstitution stage you are going to substitute two on one of the equations kureva kuti ndichaya ndotora hangu second equation ndoya ndiri kuona kunge iri easy 3x plus y is equals to 13 3x plus y is equals to 13 kureva kuti chii panapo iam going to substitute pana y ndoisa 2 kureva kuti inoita 3x

final answer so simultaneous equation inoda kuti iwewe unzwisise inonzi the concept of elimination concept yeelimination kazhinji ndo inofarirwa naana echikoro wakawanda yeelimination ingomeka shuwa kuti macoefficients evariable yauri uda kueliminata pekutanga akafanana and then kana akasiyana sign macoefficients iwayo you eliminate by addition kana akanga akafanana sign you eliminate by subtraction very very simple and straightforward

and a is a set of prime numbers where b is a set of factors of 12 first question iri kuti list maelements aa maelements aa panapa maprime numbers atinawo kutotanga na 2 wacho nanditati greater or equal to 2 greater or equal to 2 orit kuzasi hakusi kuoneka uku ndichiona nawo ngandinyorere ipapa e, maelements aa panapa ndi 2

watogona chikoro kana wada isu and then item b iri kuti a intersection b kureva tiri kuda maelements ab futi pana ndokuti tikwanise kuona a intersection b because inonzi a intersection b kutaura kuti tiri kuda macommon elements anowanika museti a achiwanika futi museti b ndokuti a intersection b saka pano tiri kuti isusu maelements ab mafactors a12 mafactors a12 totanga na1 is a factor of 12 2

also na 3 these are the only common elements aripo apo mamwe ese haasi common macommon elements aripo maelements ari paintersection ndi 2 na 3 so it means a intersection b ndi 2 na 3 2 na 3 ndo a intersection b iyeye and then after that to atanzi a number of a union b complement akakapawo hana akanorova kuti complement number of A union B complement number of A union B kapawo hwana akanoreva kuti complement complement zvichireva kuti elements outside the set so we need elements outside A and A union B A union B zvikureva kuti maelements ese ari muna A nemaelements ese ari muna B kureva kuti in other words tiri kunzi isusu pari kudiwa number of elements

mine is not in a and also is not in b i think zva zvapera because one is in b two three four five is in a six is in b seven is in a so it means maelements edu hatina kunzi list apa ndalista so that ndiri kuda kukwanisa kuverenga kana question ikauya yakadai so iri kuti count number of so it means iri kuda 1 2 3 the answer here yatati supposed kunyora ndi 3 The number of elements that are not in set A and B ndi 3 ndo total number of elements zvinoreva kuti number of A union B complement complement ndati zvinoreva kuti elements that are outside the set right and then after that tobva taenda pa number 7 number 7 of the question number 7 ndeye eh, manumber bases

mutemo wakakosha kumanumber basis ndowaunofanira kuziva ndewokuti kana tiri paedition hatina number yatinonyora iri equal to the base kana kuti iri more than the base under edition hatina number inonyorwa iri equal to the base kana kuti yakaenzana nebase kana kuti iri more than the base right very sorry handichaziva kuti ndasiyira pekuti chi but ndamboita mavisitors ngatiende mberi ndikaeda 1 plus 1 panapa panobuda 2 2 haanyoreke panapa because ari equal to the base so tinotora two ye tomudivide by the base two towana one remainder zero remainder iyi ndo yatinotora manje toyaya toinyora zero and then one uyu toataya toa tamueda pano panext up yobva yaita one plus kurava kuti inenge yakuita one plus one plus one yobuditsa three toatati three ye anyoreka apa because ari more than the base saka inoita three over two tobuditsa isusu one remainder one one uyu ndewatiri kutora tondonyora panext up and then after that one uyo wekuti two apinda muna three ka one tinouya tomuedha panext up kurava tinenge yakiita one plus zero plus one yobuditsa two two into two anobuditsa one remainder zero saka tinouya tonyora zero apa tosarina one one yeye tomuedha futi pamberi apa yoita one plus one

kwaona pabuda number iri more than the best or iri equal to the best it means unenge uchifanirwa iwewe kuti udivide number iyoyo by the best and then wadivide nebest wouya kunyora remainder apo wanyora remainder kuti yo division yacho yawaita kuti 2 into 2 yapinda ka 1 1 iye unoya kumueda panext apo

panapa handikeri one because handisi kubest ten kubest ten ndokwatataura kuti tinokera one but kukera one kwataita tinenge taeda best ten same applies nekunoko tinouya kueda best three because we are in best three tinouya toeda three panapa kureva kuti number ita akuitirita sa four a four minus two because ya three plus one yotibuditsira four minus two tinondowana two panapa panapa concept yedu haichinje zvatati tingoita panapa kuti tikakera one tinozoya kueda kahwani panapa same applies panapa tika eda base panapa inochinja instead yekuti irambe iri two inobva yaita three and then after that takuya toa tati two minus three again it can't saka pana two apa tichauya toeda three kurova kuti number ita akuitrita sa five three plus two

1 liter ine 1000 cubic centimeters ko kana dzaa 0,5 it means hapana ana chakambooma ingori nyaya yesubtraction chete pari kungorohwa subtraction chete ndozviripo ipapapa hapana ana chakaoma apa its just um, eh, sorry inzwa kuti hanzi pari kurohwa subtraction 0,5 uh, eh, liters kudziendesa kumacubic centimeters chinodiwa kuzikanwa chekutanga inhau yekuti iyo 1 liter imbori nemacubic centimeters mangani ukaziva kuti 1 liter is equals to 10000 cubic centimeters it means 0,5 liters dzaakufanira kutipa more cubic centimeters here kana kuti less dzinotipa less because 1 liter ine 1000 it means 0,5 inenge iri half yacho waakutoya kutoti iwewe

salary yacho kana iri kuingirezwa by 5 percent iri kuingirezwa from which percentage if it is being increased by 5 percent it is increased from which percentage it is increased from 100 percent to 105 percent because already munhu kana achitambira salary for the past ameno 10 years zaaitambira 275 ameno kuti mwedzi mingani paaitambira 275 aitambira salary yake iri pa 100 percent aiti akapuhwa 275 ainzwisisa kuti apiwa salary yakakwana salary iri pa 100 percent but that salary is going to be increased by 5 percent kureva kuti it is going to be increased from 100 percent to 105 percent because originally our salary before an increment it is 205 percent

multiply by 275 ndozvazviri kureva simple proportion kana tangoti more it means number ihombe pamusoro number idiki pasi ndozvazviri kungoreva kana tatongoti more it means number ihombe ndo iri kuenda pamusoro and then number idiki pasi saka kana uka wake up 105 divided by 100 and then multiply by 275 tinofanira kuwana 288 koma 75 cents 288

kana tikani tadhikiriza futi dai yanga yakanzi yakarejuswa ne5 percent tinorejusa tichibva pa100 saka ufanira kuziva kuti kana tarejusa kana munhu yanga arimbotambira 275 ikarejuswa by 5 percent kureva kuti akuwana 95 percent munhu iye ndo zvazviri kureva handei panext question ifunctional notation functional notation functional notation iri kuti if f of x is equals to 1 over x squared where x is not equal to 0 eh, titsvagirewo eh, mavalues of x where x is not equal to zero titsvagirewo f of minus 3 sorry pari kuti titsvagirewo f of minus 3 ndaakujamba maquestions right so unonge uri supposed panapa wanzi f of x panapa wakunzi tsvaga f of minus 3 ufanira kunge uya kufida chete uri kuya kusubstituta isubstitution pese pana x go and substitute minus 3 so f of x is equals to 1 over x squared question iri kuti tsvaga f of minus 3 kureva kuti uri kungoya obva kuti 1 over minus 3 squared izvi zvekuti we x is not equal to 0 hazvina na basa zvina zvo zvinokuafekta izvi zviri kungoreva kuti the value of x will never be equal to 0 because we don't divide by 0 if we divide by 0 maths yo it becomes undefined

go and do the same kuexpression riri kumberi kwacho unobva watogona chikoro unenge watopedza unenge watopedza and then the values of x when f of x is equals to one apa yaa substitution manje hanzi f of x is equals to one kureva kuti pana f of x apa we need to put one kureva kuti inenge yakuita one is equals to one over x squared handizive kana ndiine vanhu panapa tisina kusiyana yanga yakati f of x is equals to 1 over x squared but tanzi f of x ndi 1 so it means we are going to replace f of x na 1 yoita 1 is equals to 1 over x squared and then we solve the equation this equation inosolveka zvakanakanaka by multiplying both side na x squared as our common denominator tinowana x squared is equals to 1 tikamultiply kwese na x squared kunokutikati by x squared kuno kuotaura tati by x squared it means tinenge taakutosara tina x squared is equals to 1 apa panoshanda two mamethods its either uchatsvaga square root yax squared is equals to the square root of 1 wowana x ari equal to plus or minus 1 kana kuti unoti wasvika at thus stage unoti x squared minus 1 is equals to 0 woisolva as a quadratic equation quadratic equation pakuda kuitwa factorization apa difference of two squares x minus 1 nax plus 1 is equals to 0 this one is safe panhau yekuzorangarira plus or minus because ukadai so kazhinji vanhu vanozotadza kunzwisisa kuti two mavalues ari kuwanika papi but ukashandisa method yefactorization iyi unenge uri okay so it means panapa its either x uh, plus, minus 1 is equals to 0 kana kuti x plus 1 is equals to 0 kureva kuti kana zvakadai so zvinoreva izvo kuti x is equals to 1 or x is equals to minus 1 wasolva maequations ako so this one yaya chingoda knowledge yefunctional also neknowledge mafunctional notations anoda knowledge yemaequations you need to understand equations kuti ukwanise kugona zvakanaka mafunctional equations kuti unyatse kugona zvakanaka mafunctional notations you need to understand maequations zvakanakanaka so panapo you were supposed for item a wanga uri supposed ungonosubstituta pese pana x and then wowana f of minus 3 wako ari 1 over 9 this side riri kuti find the values of x find the values of x for which f of x kana kuti when f of x is equals to 1 uri kutonzi f of x wacho ndi 1 kureva kuti apa pana f of x apa pari equivalent to 1 go and substitute 1 there woita equation yakati 1 is equals to 1 over x squared and then you solve that equation ndatonga one two mamethods its either waisa square root wotsvaga masquare roots both sides or waita quadratic factorization so our answer hii yanga iri kubuda iri 1 or negative 1 ndo zvanga zviripo panumber 9 and then after that toenda panumber 10 subject of the formula subject of the formula

uh, is equal to sorry apa chanyatsoita zvakanaka vana because ndasvika patable mapepa apera pasi right iri kuti x is equals to aq squared plus bq uh, squared uri kunzi express q in terms of a b and q and x sorry kurava kuti q ari kufanira kusara ari ega its either its like question iri kutiti make q the subject of the formula ndo zvairi kureva question iri kuti make q the subject of the formula so for us to make q the subject of the formula here hapana there is no way yatinoedha aq squared plus bq squared zvikaedhana the only way pana pekutoti q ange ari panzvimbo one is through factorization so we are going to factor out q squared tosara tiina a plus b It's x is equals to q squared open bracket a plus b. And then after that, kana tada izo, the next thing that we are going to do is to divide both sides by a plus b so that tinosiya q squared hari independent asina kana chinomunetsa because ndo zvataudzwa kuti tiite kureva kuti youare going to divide kuno kuna a plus b kuno kuidivide na a plus b b this a plus b na a plus b vanobva vachekana takusara tiina x over a plus b is equals to q squared x over a plus b is equals to q squared kana zvadai so manje hazvichanetsi for us to make uh, q the subject of the formula zvichatombonetse taakungointroducer masquare roots both sides kureva kuti this side taakindrojusa square root square root of q squared is equals to the square root of x over a plus b ipapa apa ndine dambudziko nevana vechikoro mao levels vane problem one yekunyora ka square root kakadai sekuti square root of obva ati x over a plus b zviri 100 percent wrong izvi izvi 100% wrong kasquare root aka akanyorwe kari katikitiki kudai so iko kari kundoaffecta the whole fraction everything fraction rese riri kufanira kukwana musquare root saka square root yako iri kufanira kutodzika kuya kuzasu square root iri kufanira kutodzika kuya kuzasu yocover everything chopinda musquare root because ukanyora wakati square root off x wobva wati over a plus b zvine meaning yakasiyana nekunyora kuti square root of x over eh, a plus b zvinhu izvi zviri two zvakasiyana izvi this one and this one zvinhu two zvakatosiyana by far saka isu tinoda izvi izvi ndo zvatinoda izvi apa ndiri kucheka zvangu so that hamuzoconfusike kana pari parevision pacho right so panapa you need to make sure kuti everything zvapinda musquare root because waisa square root this side also this side waisa square root so it means ukacancela yo square root na squared uri kusara una square root of x over a plus b is equals to q square root of x over a plus b is equals to q wadai so watopedza kumeka q the subject kureva kuti wakungouya kutanga hakuna q q is equals to the square root of x over a plus b wotouya kuno uka inonyora kuti q is equals to its fine kuna kuti wakutouya wonyora kuti q is equals to the square root of x over a plus b wapedza kumeka q the subject of the formula so concept yesubject of the formula iri very very easy why ndiri kuti iri easy because it's like youare solving an equation iconcept yekusolva equation concept ye subject of the formula it's like munhu ari kusolve ake equation you just need to make sure kuti iwewe materms ese aenda one side ndo zvaunofana kungomeka sure just need to make sure materms ese asina kutaurwa nezvawo asiri kunzi aitwe subject of the formula ngaaende one side unenge watopedza saka apa taatanzi isu tiexpresse q in terms of a b and x kureva kuti q ari kufanira kusara ari kwake ega saka the first thing that weare supposed to do here is to factorize after tafactor out qx squared taakudivide bracket iri both sides so that tosara tina q squared is equals to uh, x over a plus b kana kuti unotanga kuti x over a plus b is equals to k squared hazvina basa wointroduce masquare roots both sides wakusara una q is equals to the square root of um, x over a plus b saka subject of the formula haina nombooma kana paine anenge ane mubvunzo please munondibvunza feel free to ask me vese vanoda kuita maonline lessons feel free to ask me uh, tinosimudzira panamba panamba 11

you need to make sure kuti papapewa 1 rako im sure you can see kuti maquestions ataita from number 1 to 10 hapana na question imbori nehard topic eh, mahard topic anonzi ari hard nevana vechikoro kazhinji kupepa 1 ndevana seco geometry eh, zvimwe zvimatopic topic zvinongonzi zvakaoma nevana vechikoro kazhinji zvimatopics izvozvo hazviwanike from number one to ten saka ini ndinokurudzira vana vechikoro kaka zvakanyanya kuti pamunoita revision yenyu muchiprepare for maexaminations amunonyora muna october make sure maquestions anobvunzwa from 1 to 10 unowana 30 out of 30 make sure kuti wawana 30 out of 30 so that from number 11 up to the end of the paper

so 60 percent is a pass mark yekuti mwana anofarawo achiona maresults ake achibuda akagona chikoro akapasa saka make sure muri kuita revision yenyu zviri tara also eh, muchijoina maonline lessons so that tinoramba tichiita revision tese takabatana mapapers akawanda haasi mapapers ese atichange tichiposta patiktok pafacebook nepayoutube mamwe mapapers achange achirevhaizwa tichiita nevanhu vanenge vakabhadhara chete sedaniel signing out muwenengo yakanaka